Sen kim? Nireden? Men Näsek, Lebapdan. Şu wagt Kitaýdan geldiňmi? Hawa. Jeş dine zat.

Kitayça gowy bilýäňmi? Magazine baryp bir zat alyp bilýän. Gerek zadymy aýdyp alyp bilýän. Şu sözleri kitayça aýdany Rossiýa, Kitaý, Dubaý, Indiýa, dünýäniň islendik ýerine Liman turizm bilen gidip bilýän. Liman turizm nyň Niman

Bu tomaşada özümi hem pikirlerimi beýan etmek her dilden bir sözde aňsat gelýär. Özümi şoň ýaly komfortno çuwstwowat etýän-de. Äriň ýa ýigidiň, çagaň barmy? Wroje ýok. O näle? Net, netu. Toçno. Toçno wroce. Ne to. Ýa bir ýerde adaşyp, aýlanyp ýören birisi barmy? Kak ýa znaýu ne to. Kitaýda näme işler bilen? Okadym, sýomkalara gatnadym aňardada. Işledim boldugyny i towar iberen. Kliplarda düşmek üçin nähili kastinglardan geçdiň? Oý kasting ne bola nikakih kastingov oni sami pişut ну şut aýdy şeýle şeýle sýomka şeýle obrazda dogowariwamyza şeýdip. Kimleriň kliplerinde düş gördüň? Şöhrat Jumaýew, Mehmet Nazarow, Arslan kto to kto to ýa ne pomnýu. Potom Didara Nury bir zat.

Men geçmedim özüm men bulara nädip sowet bereýin. Kliplere düşmek üçin ýagny kliplerde bolmak üçin nähili maslahat berip bilýäň? Men aýtsam mne kažetsa mne prosto povezlo. Näme bilen? Men sebäbi hiç zat edemogam arta özleri maňa instagramda zatda ýazýarlar men naprimer bir zat edip men şo kliplere düşdüm diýjekka. Ýöne bir saňa instagramda ýazýalar sen barýaň düşýäň. Poçti wse tak bolar. Reboynyň klipinde de. A şu naprimer bir salonda işleýärdim. Şo salona ha hair stylist hany işleýärdi. Oň aýdymçylary kän barýardy. Şolary görýärdi. Şu gyzy klip alaly eleň beleň şeýdip alýardylar. Seniň pikiriňçe näme üçin seni klipa alýalar?

Pulmy ýa söýgi? Söýgi. Oglan pulsuz bolsa hem normalny. Nýet. Puly bolmaly. Da. Primerno, minimum. Näçe manat oglanda bolmaly? Ýok eý manatda däl aňyrda gürrüň. Dollarda. Ýewroda. Nýet. Ýuaňda.

Şirik, şu wagt bir topar oglan yzarlaýa seni, ştoby prosta tak wagtlaryny ýitirmez ýaly, düşdüň? Şu wagt bahana aýtsaň, şondan az gazanýan oglanlar srazu taka aý, okey, ýazmaýa. Ondan ýokary gazanýan oglanlar srazu saňa anketalaňy dolduryp ugradýa. A ýok göni sorasyn prosta näçe gazanýaň w liçku im atweçu. Wagtam ýetmeýär a bir sms bilen. Instagramda jogap berýäň. Beren beren. Näçe gazanýaň diýip ýazsynlar. Oglanlardan gelen iň gymmat sowgat näme? Zolotoý tspoçka, Roger. Näçe gram? On bäş, ýesmese on dört, on alty. Barmy şu wagt? Njet, ogurlatdym. Köp gymmat däl, baho däl. Aý, ýok, men öýde däldim. Öýüňden ogurladylar. Hum. Kim? Aý, ejem palça barsa goňşyň diýdi. Näme, näme? Ejem palça bardy, ondan soň goňşyň ogurlady diýdiler. Goňşyňdan soradyňmy? Hawa. Uruşdyrdy. Eçemiňem gysyllary gitdi aňyrda.

Olar seni söýen ýaly, sen hem olary wzaýymna-da. Njet, njet, men olary hasam gowy görýän, çesna. Şolar üçin kak mäsomy, bir zatlar taýýarlap berýän, şolar na-a-a-a-a etdirip, şolar alýarlar, meň aktiwimi göterip berýärler. Haýtyr ýaly aktiwini göterýän adam ýok. Näli, näli göterýär aktiwi? Şeýle, ony-muny ýazyşdyrjak, o taýdan gep tapjak, bu taýdan gep tapjak. Oglanlar bilen internetde tanyşyp ýördiňmi? Hawa. Köp. Soň näle gutardy ol? Aý. Hemişem gutardy ýöne. Nu, apşa, apşeniýe saklanam ba. Toçna ýigidiň, äriň, hiç kim ýok, çagaň? Hä, ýok. Bar.

Iň bad luck haýsy? Eý biri bady koroçe eý ünsem beremok ilkije tanyşaýyl tanyşaýyl tanyşaýyl eý gözüňe düşýä zat etýä döken ýazyp durýa ondan soň ýöne jogap beremok soň aşgabada işlemäne geldim aňyrdanam oý sen geldiňmi gel men seni aýlaýyn gel aýlanmana gideli mana mende şu maşynym bar gel aýlanaýyly.

Aýfon aldyňmy soň? Ýok poka şto on dört e on üçde Geçdi şto on dört alsam bilýäňizdir nirden. Oglanlar bot instagram bolýamy tiktokda bolýamy surat ýa wideo bir zatlar oklaýamy. Näme isýämi?

Soboleznuýa. Başga surat oýal zat ugradýan ýokmy. Wrode ýok. Ünsä bermedim ýadymda ýok. Eger instagramda tiktokda filtr ulanmagy gadagan etseler nähili işde işleýäň? Näçe sotyk ýer alýaň we näçe sany towuk bakýaň?

Ýigrimi bäş manat ekeni, häzir bolsa on dört nokat togsan dokuz. Ýanynda makaronam bar. Makaronyňam bahasy näçe manat? Alty segsen, alty manat segsen teňňe. Wot, oba. Ikisini garyşdyrýaňyz, iýýäňiz, çotki bolýar. Ondan daşarda üstüne guýujak diýseňiz, ýenjikli pomodor bar. Ýok, pomodor, pomodor. Oba, ine şo, keçup diýýärler halkda. Wot, şu bar. Guýýaňyz, iýýäňiz, çotki. Hemme zat amatly bahada. Çaý, kofeniň ýanynda ýa-da bir zat içjek diýseňiz, şokolad, konfet, ujug-bujuk hemmesi-de bar. Şo, geliň, alyň, hemme zat gowy. Daway. Blitz soraglara geçýäs. Gyzylmy ýa ýaşyl? Ýaşyl. Semi Peýnmi ýa Milena? Samira. Şeýle Milenany halaňokmy? Meniň tarapdan oňa hiç zat ýok. Bilmedim o tarapdan soramasaňyzlar.

Ýa bir ýerde şu hakda gürrüň açylsa. Korotçe Milena barada hemme zat bilýän. Ýa hemme zada däl. No prosta bul takoý sluçiý to što na fotosessiýu pozwali i soň maňa aýtdylar Milena gelýä diýdiler. Men güldüm. Soň aýtdylar hä oňşaňokmy diýdiler. Menem aýtdym menden soramaň meňa hiç hili pretenziýam ýok ondan soraňlar oňa duýduryňlar diýdim.